Sabiħa immens illi wieħed ikun jista' jagħti ftit mill-ħin tiegħu li huwa il-ħin nafu li huwa imprezzabbli, il-ħin nafu li kif ngħidu daż-żmien time is money għaliex il-ħin sar qatt mhu biżżejjed għal kulħadd. Allura li wieħed ikun jista' jiddedika ftit ħin biex jagħti l-volontarjat hija xi ħaġa verament ta' min wieħed japprezzah. Magħna fil-fatt għandna Tnejn min-nies illi rebħu l-premji tal-Volontiera tas-Sena, għandna lil Tony Sammut u lil Dylan Farrugia li rebaħ il-Volontier Żagħżugħ tas-Sena fil-fatt ta' din is-sena. Tony, ħa nibda minnek, jiena nafek bħala persuna li meta niġi d-Dar tal-Providenza fis-sajf u jkun hemm il-maratona tal-volleyball narak hemm, naħseb ta' kull sena fil-verità. Kemm ilek tagħmilha dik il-maratona? Mela, il-maratona ili involut fiha minn 1994, Għax qabel kienet issir taħt il-patroċinju tal-Moviment Kerygma. Ekku. Mbagħad kienet waqfet u fit-2009 ġejna bdejnija taħt il-patroċinju tad-Data Providenza u Sena wara sena nkun jattem. U inti allura il-premju ħattu għalek għal-għajnuna tijak li tagħti d-dar tal-providenza jew hemm xi aspett ieħor? Mela, eh, inkun onest, eh, innominaw id-dar tal-providenza. Ġifieri għax peress eh, li involut Hemmhekk, jiġifieri kemm fil-maratona, numru ta' attivitajiet oħra li jkollhom bżonn fil-fatt anke sa involut fil-maratona tal-ewwel tas-sena wkoll bħas-snin ta' qabel, inkunu involuti anke fl-għajnuna fejn ġieli xi drabi kellna bżonn kien hemm bżonn li jinħarġu r-residenti fl-għaxija u morna ħriġna magħhom, jiġifieri ħriġniehom, jew inkella mmorru nagħmlu l-envelopes ġodda Eriez biex jintbagħtu ġo-dar ta' Aldi. Li jkun hemm bżonn provajt kemm jista' jkun ninvolvi ruħi fejn jista' jkun li ngħin ġifieri hemmhekk. Dilin inti min-naħa tiegħek f'liema qasam huwa l-volontarjat tiegħek? Il-qasam tiegħi li involut fil-volontarjat huwa iktar minn qasam ta' konservazzjoni ambjentali. F'Malta għandna verament rikkezzi li jmorru f'diversi setturi, kulturali, storja, Għandna wkoll biodiversità li verament hija rikka wkoll fil-gżejjer Maltin. Li xi drabi naħseb jien ma napprezzawhiex biżżejjed. Fost din ir-rikkezza li nsibu fil-gżejjer Maltin hija n-naħla Maltija. Li wkoll għall-gżejjer Maltin għandna għandha rabta speċjali forsi daqsxejn iktar minn flora u fawna li nsibu fil-gżejjer Maltin. Għax anke l-isem innifsu Malta ġej mill-kelma mill-Grieg li tfisser għasal ħelu. U l-għasel jagħmluh in-naħal. U f'Malta għandna popolazzjoni ta' naħlat Maltija illi hija endemika għall-gżejjer Maltin, jiġifieri ma tinsab imkien iktar fid-dinja. U propju l-irwol tal-Fondazzjoni kien illi tagħmlu inizjattivi u nibdew nżidu iktar għarfien u biex din naħla Maltija nipproteġuha mod iktar olistiku. Fost inizjattiva li għamilna u li wassalna b'suċċess għat-tmiem tagħha wkoll, kienet illi n-naħla Maltija issa saret l-insett nazzjonali tal-gżejjer Maltin. Palma għandna l-għasfur nazzjonali, il-pjanta nazzjonali, issa n-naħla Maltija saret l-insett nazzjonali. Biex inkomplu nżidu l-għarfien Fuq dan l-insett żgħir ħlejqa ċkejkna, imma li għad-gżejjer Maltin verament ħalliet impatt kbir, saħansirsa taqgħatna simna. U f'mod iktar usa' wkoll in-naħla Maltija wkoll biex nipproteġu l-biodiversità rikka kif qed ngħidu li għandna fil-gżejjer Maltin ukoll. Dylan, kemm hu sabiħ li tara ż-żgħażagħ jieħdu sehem fil-volontarjat għaliex fid-dinja materjali tal-lum hija diffiċli iktar biex trawwem dak is-sens ta' volontarjat fiż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ nafuhom iktar iħobbu l-ħruġ u hekk imma huwa sabiħ illi naraw illi anke intom bħala żgħażagħ tinvolvu ruħkom. Hemm ħafna setturi, jiġifieri fil-volontarjat hawnhekk hawn Tony jiġifieri li jieħu sehem ukoll fid-Dar ta' Providenza, hemm ħafna setturi, anzjanità attiva, sport, edukazzjoni, litteriżmu, jiġifieri Wieħed sakemm isib forsi dak is-settur l-ambjent li jaħseb li jista' jagħti kontribut fih u kif qed inti kważi kważi l-iktar ħaġa importanti llum il-ġurnata li għandna huwa l-ħin tagħna. U ehm, kemm hu sabiħ li naħseb jien fil-volontarjat tagħti ehm, vera tagħti l-ħin tiegħek, imma ehm, l-apprezzament li tirċievi lura huwa bil-ħafna iktar josboq dak li tagħti ġifieri. Tony, xi fisser dan il-premju għalik?
L-ewwel nies fl-ebda ħin ta' ħajti qatt ma kont qed noħlom li se niġi nominat u wisq inqas li ħa nispiċċa nirbħu. Ġifieri nemmen li n-nies li ġew innominati għax kulħadd jagħti mill-ħin tiegħu, mill-ħin prezzjuż, jagħmel is-sagrifiċċji, ġifieri. Fir-realtà kull min huwa involut fil-volontarjat huwa rebbieħ ukoll. Ġifieri kif qal tajjeb Dylan, ġifieri kull iktar ma tagħti iktar u ma tiftenna xejn lura tkun qed tieħu aqaf inti ftef ma tkun taf. Soddisfazzjon ġifieri kbira jiena involut anka volut bħalissa fid-data Providenza u anka fil-rugby bħala president ta' klabb tar-rugby u kelli anke numru ta' sport oħra involuti wkoll mas-snin. Ekku.
Dylan u Tony, grazzi ħafna, proset għal darb'oħra u grazzi wkoll tax-xogħol kollu li tagħmlu tal-ħin kollu li tagħtu għall-volontarjat, għall-qasam tal-volontarjat. Ovvjament inħeġġu lil dawk kollha li jistgħu jagħtu ftit tal-ħin għax huwa dejjem importanti u apprezzat ħafna. Aħna wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm.